It's a fair cop, Governor. Mae'r... Mae'n bardd nesaf ni yn gyfrifol neu'n gyd-gyfrifol, gyd-gyfrifol am aelodau fengad gynulleidfa heno, os ti'n dal yma, sef Erin Langell. Elin. Eldra. Mae'n ei sgwyn Elgan. Edward. Hyn dymunwch chi? Na, Eldra, dwi'n cofio fo. Sori, mae'n ei sgwyn uffernol o wael. Eldra, Melangell. Sef Arwyn Groe. Mae Arwyn Groe yn aelod o dîm ymryson Maldwyn A nath Alun Groeg deud wrtho fi, O ia, dyn ni'n cymryd ran yn yr ymryson fory a dy Gwener. Nes i ddeitho, dwi'n meddwl bod gen Iwan Rhys a tîm Deheubarth rhywbeth i ddeud am hynny. Beth bynnag,

bach. Mi fûm yn pori neithiwr drwy'r gwyddoniadur tew, i ddysgu peth am Ddimbech, ei chreiriau aur a'i chewri glew. Roedd pethau'n swnio'n fywiog ganrifoedd maith yn ôl. Ond ar ôl 1916, ddigwyddodd 'na fuck all. Yn ôl, yn ôl y gwyddoniadur tew sy'n llawn o greiriau aur a chewri glew. Ymysg nodweddion diddorol y dref, mae adfeilion. y Capel Mawr, Aberdrên Ganolfan i'r Cyngor Sir hyd at 1889. Ond mae yna sôn, i fod yn deg, am Twmar Nant, yr anterliwtiwr, a Humphrey Llwyd, fu'n llunio maps, a Rhisiart Clwch, y pen ariannwr. Ond mae'r enwogion glewion yn y nefoedd ers canrifoedd. Mae darn y gwyddoniadur yn gorffen ar fy ngwir. Wrth sôn am dŷ gweinynog, mae'r hanes yno'n glir. Fe ddaeth y tŷ yn enwog. Cyhoeddir ar fy myw, Mae yma bu ewythr a modryb, Beatrix Potter yn byw. Yr oeddwn i yn ffyddiog fod mwy i'r dre yn bod, ac felly chwiliais Google i chwilio'i bri a'i chlod. A Morie y byw wrthi, yn chwilio ac yn hela, a hwyliais yn y diwedd un I mewn i Wicipedia. Doedd... Doedd yna mond tudalen am Finbech, ar fy wir. Ac felly wnaeth ymchwil Ddim para am yn hir. Roedd enwau eu henwogion ar y Wicipedia'n glir, a'i drwy y cwbl, rwan. Ond fyddai ddim yn hir. Ar dop y rhestr honno mae'r printiwr, Thomas G. Fi'n rhoddi inc ar bapur. Mae'n arwr mawr i mi. Mae Henry Morton Stanley yn un o'r enwog rai. Ch'mod ma' 'na go- golofn iddo ar yr yy ar y sgwâr does? Mae Henry Morton Stanley yn un o'r enwog rai. Bu'n byw yn yr Affrig Ar y merig, nid yn Ninbych fel petai. Ac un cododd i law y cwestiwn yn gynharach, pe bai o yma leni, ca'i newid ar ei diwn. Cai ofyn i'r Cymro sy yma, You're the Welshman, I presume? Kate Roberts ydy'r nesaf. Ac ydy mae hi'n eicon o gors y bryniau te yn y grug a'r epig traed mewn cyffion. Ond un o Wynedd ydoedd Kate. Fe gafodd ddawn i sgwennu, ond dod i Ddinbych wnaeth i fyw. Ni wenodd wedi hynny. A thalodd hi A ninne'r pris, yng nghwd ei awen ffycin trist. Mae'r rhestr faith yn dod i ben, fo'r pumed. Ar fy myw. A beth sy'n fwy syfrdanol byth, mae hwn yn dal yn fyw! Mi fu yn wleidydd enwog. Nad yw'n wleidydd erbyn hyn. Pwy ydi o, meddwch? Pwy 'di'r gŵr? Nage, nid John Glyn. Neb llai na Ieuan Wyn! Ond mae o ers degawdau 'di heglu i lawr y lôn i fyw at bobl gallach. Mae o rŵan yn Sir Fôn. Mae'n siŵr dy fod, gwrandawr, os wyt ti'n dod o'r dre, yn dechrau gwylltio efo'r cog Sy'n malu cachu o lan dy lle. Ond cyn i ti'r oddi ar dy gleddyf fin. Yn cleddyf sydd yn cuddio tu ôl i'th wyneb blin. Mi wn yn iawn fod mwy i unrhyw le na cheir rhwng clawr a chlawr a sgrin y we.